Salam gadyrdan ildeşler, mähriban doganlar! Rebbimiziň ajaýyp gutulyşyny, söýgüsini, merhemetini her biriňize dilegler edip, Göwnüki dogrulyk ýoly atly gepleşimize başlaýan. Biz siziň bilen eýýäm birnäçe gepleşimizde adamzadyň Hudaýyň ajaýyp gutulyşyna ýetmegi üçin wajyp bolan Isa Mesih Rebbimiziň kimdigine has çuňňur düşünmek, Onuň şöhratyny görüp, Oňa iman edip, täze ýaşaýşa eýe bolmak baradaky gürrüňleri öwrenýäris. Geçen gepleşigimizde biz nädip Isa Mesihiň dünýäniň Halasgäridigine samariýaly aýalyň iman edişini we ol aýalyň şaýatlygy bilen Samariýanyň Sihar şäherindäki köp adamlaryň hem Isa Mesihe iman edendiklerini, Isany kabul edip, öz şäherlerinde myhman bolmagyny sorandyklaryny we netijede müňlerçe samariýalylaryň Isa Mesihi diňläp, Ony özleri hem görüp, Onuň dünýäniň Halasgäridigini kabul edip, bize hem muny tassyklandyklaryny öwrenip geçipdik. Günki okap öwrenjeklemizde biz siziň bilen nädip Isa Mesihiň Samariýa welaýatyndan çykyp, ýehudy ülkeleri bolan Jelile etraplaryna barandygyny we ol ýerdäkileriň Isany nähili kabul edendiklerini we Isanyň ýöne bir aýdan sözi bilen bir patyşa gullukçysynyň oglunyň sagalyşy barada günki gepleşimizde öwreneris. we Isa Rebbimiziň gudratynyň, şöhratynyň bular arkaly aýan boluşyny öwreneris. Dogrudan hem, köplenç biz Hudaýa ynanmak üçin Ondan bir alamata, gudrata ýa-da bir aýratyn duýga garaşýarys. Nähilidir bir başdan geçirilýän bir tejribe talap edýäris we şonda ynanaryn we Hudaýyň aýdanlaryny berjaý ederin diýip talap edýäris. Gudratlary, alamatlary göreňňä ynanmagy köp adam belki-de başarar, ýöne heniz alamaty ýa-da gudraty görmän, şolary berjaý edip biljekdigine öňünden ynanmak we ýöne bir Isa Mesih baradaky şaýatlyklary eşidip, Oňa ynanmak bolsa, has çuňňur ynamdyr. Çünki, iman bolsa, umyt edilen zatlara bil baglamak, görünmeýän zatlara ynamdyr. Atalarymyz Hudaýyň berekellasyny şunuň bilen gazandylar. Biz älemiň Hudaýyň buýrugy bilen ýaradylandygyna, şeýle hem görünýän zatlaryň görünmeýän zatlardan dörändigine hem iman arkaly düşünýäris. Geliň bu wagt Ýahýanyň Hoş Habary bölüminiň ýedinji bap kyrk üçünji aýadyndan okap başlalyň. Iki günden soň Isa ol ýerden Jelilä gitdi. Çünki ol pygamberiň öz ýurdunda gadyrynyň ýoklugyna güwälik edipdi. Jelilä baranda Isanyň Iýerusalimdäki baýramda eden Ähli işlerini gören jelileliler ony kabul etdiler, çünki olaryň özleri-de şol baýrama gidipdiler. Isa Mesih Samariýanyň Syhar şäherinde iki gün galandan soň, Öz önüp ösen obasynyň ýerleşýän etraplary Jelilä gitdi. Samariýanyň şäherinde beýleki ýehudlaryň obadyr şäherlerinde görkezen alamatydyr gudratlaryny görkezmese hem, Isany guýynyň boýunda görüp, gürrüň edip, onuň Mesihdigini tanap ynanan aýalyň şaýatlygy bilen we soňra Isa Mesihiň Özüni görüp we Onuň aýdan sözlerini eşidip, Oňa Halasgär we Reb hökmünde samariýalylar iman edipdiler. Emma Isa Mesihiň Öz doglup, önüp-ösen obasynda Ony Halasgär Mesih hökmünde kabul edenokdylar. Başga şäherdir obalardaky ýehudylar hem Isa Mesihiň gudratdyr alamatlaryny görüp, eşiden bolsalar-da, Oňa doly ynanmaýardylar. Şonuň üçin Isa Mesih, pygamberiň öz ýurdunda gadrynyň ýoklugyna güwälik edipdi. Bu tymsaly aýtmak bilen, köplenç gowy adamlaryň ýa-da gowy zatlaryň gadrynyň muny her gün görüp peýdalanýan adamlar tarapyndan bilinmeýändigini aýdýardy, ýagny özüniň hem Halasgär Mesihdiginiň gadryny bilmändiklerini aýdýar. Hakykatdan hem, ýagşy adamyň gadryny köplenç onuň ýakynlary, dogandyr garyndaşlary tä şeýle adamy ýitirýänçä ýa-da biraz Daşda bolýança bilenoklar. Biz türkmenlerde Köçäňden akýan suwuň gadry bilinmez diýen atalar sözi hem bar. Mysal üçin arada biziň oglumyzy uniwersitetde okamak üçin okuwa iberdik. Ol öýümizden uzakda başga bir şäherde dört aýlap uniwersitetde boldy. Öýden gidenine bir hepde geçip-geçmänkä ýaňky oglumyz şeýle biziň gadrymyzy bilip başlandygyny, ejesiniň bişirýän çörekdir naharlarynyň nähili süýjüdigini, olary her gün küýseýändigini, ejesi we kakasynyň aladasynyň, söýgüsiniň nähili beýik bolandyklaryny ýatlap, bize minnetdarlyklaryny ýagdyrmaga başlady. Öňler ol öýde wagtynda kän bir minnetdarlyk hem aýdyp baranokdy. Gadrymyzy hem kän bir bilmeýän ýalydy. Çünki bu ýagşylyklar, gowulyklar oňa ýöne bolmaly we edilmeli ýaly görünýärdi. Muny edýänleň gadyry hem gowy bilinenokdy. Emma başga bir ýere gidip, beýle gowulygyň ýeňillik bilen gelmeýändigini we hemmeleriň ol barada şeýle alada edip barmaýandygyny göreninde bolsa, öýündäki ýakynlarynyň edýän ýagşylyklarynyň, aladasynyň gadyryny bilip başlady. Isanyň hem ýakynlary we garyndaşlary Onuň dünýäniň Halasgäri Mesihdigini, Hudaýyň Sözüniň, kämil we mukaddes bolan Gudratlynyň olaryň arasynda ýaşaýandygyny doly düşünmändiler. Bu sebäpden hem Onuň gadryny bilmeýärdiler. Çünki Onuň gowulygyny merhemetlidigini datmandylar, Onuň berjek ýaşaýyş, dirilik suwundan içmändiler. Ýöne Isa Mesih Özüniň gadryny bilmeýänlere hem ýagşylygyny gaýgyrmady. Özüniň olary hem halas etmäge gelendiginiň magsadyna wepaly galypdy. Ol sabyrly, rehim-şepagatlydy. Merhemetden doly bolanyň Özüdi. Çünki Onda çäksiz merhemet bardy. Ol kämil we mukaddes bolanyň Özüdi. Şonuň üçin hem, biziň hemmämiz Onuň çäksiz merhemeti arkaly ýalkanyş üstüne ýalkanyş aldyk. Soňra Isa Jelile gelende, jelilleliler Ony gyzgyn garşyladylar. Sebäbi olar Pesah baýramy üçin Iýerusalime baranlarynda, ol ýerde Isanyň eden ähli işlerini görüpdiler. Şu taýda biz jelilelileriň Isany gyzgyn garşylandyklaryny görýäris. Munuň sebäbi bolsa, olar Isanyň Iýerusalimde görkezen işlerini görendikleri üçindi. Samariýalylaryň Isany kabul edişi bilen jelilelileriň kabul edişiniň arasynda näme tapawut bar? Samariýalylar Isany ýöne bir azgyn aýalyň nädip Isanyň Mesihdigini tanap, özüniň oňa bolan ynamyny şaýatlyk etmegi arkaly oňa ynanyp, hoş garşylap, Isany kabul etdiler we öz şäherlerinde myhman alypdylar. Jelileliler bolsa Onuň Mesihdigine, Halasgärdigine ynanandyklary üçin gyzgyn garşylaman, Isanyň eden işlerini görenligi üçin, Ondan ýene-de alamatdyr mugjyzalar garaşýandyklary üçin gyzgyn garşylapdylar. Samariýalylar Isa Mesihiň Özüni dünýäniň Halasgäridigine ynanyp, kabul etdiler. Jelileliler bolsa Isa Mesihiň elini ýagny ondan geljek gudratdyr alamatlaryny we ondan olara geljek syýasy, maddy, sosial we başga peýdalar üçin kabul edýärdiler. Çünki ýehudlar şol döwürlerde bilşimiz ýaly Rim imperiýasynyň golastyndadylar we köpden bäri Rimiň basgylary we talap edýän salgytlarynyň astynda syýasy erkinlige ýetmek üçin ah çekýärdiler. Özlerini bu basgydan halas etmegi üçin bir güýçli gudratly lideriň orta çykmagyna garaşypdylar. Pygamberler arkaly wada edilen Halasgär Mesihiň hem özlerini bu ýagdaýyndan halas etmegine garaşýardylar. Ine şonuň üçin hem olar Isanyň Iýerusalimde eden işlerini görüp, Isany bir syýasy, Lidermikä diýip pikir etdiler. Mesih bolsa Hudaýyň halky bolan Ysraýyly hem, bütin ähli milletleri hem ilki bilen günäniň we şeýtanyň gulçulygyndan, ygtyýaryndan, ezýetlerinden we dowzah odundan halas etmek üçin Gelipdi. Hudaý biziň, Onuň elini, Ondan geljek peýdalaryny däl-de, Hudaýyň Özüni küýsemegimizi isleýär. Soňra Isa Mesihiň ýanyna Hirodes patyşanyň gullugynda bolan bir emeldar ogly üçin ýalbaryp gelýär. Ýazgy bu barada şeýle diýýär, Şeýlelikde, Isa ýene-de Özüni suwy şeraba öwren ýeri bolan Jeliläniň Kana şäherine gaýdyp geldi. Şol wagt Kapernaumda bir köşk emeldarynyň ogly keselläp ýatyrdy. Bu adam Isanyň Ýahudadan Jelilä gelenini eşidip, onuň ýanyna bardy. Ol gelip, ölüm ýassygynda ýatan ogluny sagaltmagyny sorap, Isa ýalbardy. Geçen gepleşiklerimiziň birinde biz Isa Mesihiň ilkinji görkezen alamatynyň Kana şäherinde suwy şeraba öwürmek arkaly bolandygyny öwrenipdik. Isa bu wagt hem şol Kana şäherine gaýdyp barýar. Ol ýerde Isanyň ýanyna ölüm ýassygynda ýatan ogluny sagaltmagyny sorap, Bir köşk emeldary gelýär. Isanyň ýanyna diňe bir ýönekeý halkyň arasyndan gelmän, patyşanyň gullugynda bolan köşk emeldarlaryndan hem, häkimiýet wekillerinden hem, dindar ýolbaşçylardan hem gelýärdiler. Şol döwürdäki bu köşk emeldary, mysal üçin, biziň döwrümizdäki Prezident köşgünde işleýän emellar döwlet wekili derejesindäki bir adam ýaly. Elbetde, köşk emellary bolan adamyň puly hem, abraýy hem, islän ýerinde ogluny sagaltmak üçin gerek bolan dermandyr lukmany hem tapyp biljek Mümkinçiligi bardyr. Bu köşk emeldarynyň soňunda Isanyň ýanyna barmagynyň sebäbiniň belki-de, bu wagta çenli bar bolan lukmanlaň hem, däri-dermanlaryň hem ogluna ýardam edip bilmändigi üçindir we Isa Mesihiň hemme ýerde gudraty bilen adamlara şypa berip bilýändigini eşidendigi üçindir. Ine, bu sebäpden bu patyşanyň emeldary Isanyň Jelile gelenini eşidende, onuň ýanyna, ogluna şypa bermegini sorap, ýalbaryp bardy. Jeliledäki beýleki adamlardan tapawutlykda, bu köşk emeldarynda Isa bolan ynamy bardy. Muny biz onuň Isanyň ýanyna pesgöwünlikde ýalbarmak arkaly barandygyndan hem görýäris. Bilşimiz ýaly, beýle uly wezipede işleýän adamlaryň özüni her bir adamyň öňünde peseltmeýändigini we başgalardan ýalbaryp, bir zat soraman, tersine talap edip, buýruk berýändiklerini, köplenç, lukmanyň olaryň öýüne gelip syrkawa seretmeklerini hem talap edýändigini bilýäris. Emma Isanyň ýanyna baran emeldaryň hereketinde onuň Isa Mesihe bolan ýöne bir lukman hökmünde däl-de, has beýik Biri hökmünde ynanandygyny görse bolýar. Öljek bolýan birine ýa-da ölen birine ýaşaýyş berip biljek diňe Hudaýdyr. Isa Mesihiň muny edip bilmegi bolsa, onuň ýöne bir ynsan ýa-da pygamber däl-de, gökden inip gelen Gudratlynyň Özüdigini bize subut edýär. Isa ol emeldara ilki şeýle jogap berdi. Isa oňa. Siz alamatlar, mugjyzalar görmeseňiz, asla ynanmarsyňyz diýdi. Isa Mesih bu emellara we onuň ýanyndakylara beren jogabynda jelilelileriň diňe alamat we mugjyza üçin ynanmaly däl-de, janlaryny hem halas etjek, özlerini Ýaradanyň olaryň arasynda durandygyny bilip, oňa Halasgär Reb hökmünde ynanmalydyklaryna duýdurýardy. Bu bize hem diňe bir mugjyza, ýa-da alamat görenimizde ynanman, Isa Mesihiň Özüne we Onuň Sözüne ynanmalydygymyzy hem öwredýär. Köşk emellary Oňa, Eý, aga, oglum ölmänkä baraý-da! diýdi. Isa oňa, Gidiber, ogluň ýaşar diýdi. Ol hem Isanyň aýdan sözüne ynanyp, öýüne gaýtdy. Köşk emeldary umydynyň diňe Isadadygy üçin Ondan haýyş edip ýene ýalbardy. Şu taýda Isa Mesih köşk emeldarynyň öýüne gitmedi we baryp oňa şypa bermedi-de, Gidiber, ogluň ýaşar diýdi. Köşk emeldary bu wagt Isa Mesihiň aýdan Gidiber, ogluň ýaşar diýen sözüne ynandy. Şübhe etmedi ýa-da näme üçin geleňok diýmedi. Bu köşk emeldary uly ynam görkezdi. Ol beýleki köp ýehudylar ýaly oglunyň gudrat bilen şypa tapmagyny görenden soň ynanman, Isanyň aýdan sözüne ynanyp, öýüne gaýtdy. Bu bolsa, Isa Mesihe bolan hakyky ynamyň mysalydyr. Hudaý biziň Onuň görkezen alamatdyr mugjyzalary, bereketlerini görenimiz üçin ynanman, Onuň mukaddes Sözüni eşidip hem ynanmagymyzy isleýär. Isa Mesih bu köşk emeldaryna Oglunyň şypa tapjakdygyna beren wadasyny berjaý etdi. Ol adam heniz ýoldaka, hyzmatkärleri onuň öňünden çykyp, Ogluň sagaldy diýdiler. Ol adam hyzmatkärlerinden oglunyň gowulaşyp başlan sagadyny sorady. Olar oňa, Düýn gündiz sagat birde gyzgyny gaýtdy diýdiler. Onsoň munuň Isanyň Ogluň ýaşar diýen sagadynda bolandygyna atasy göz ýetirdi. Şonda ol, öý-içerisi bilen birlikde oňa iman etdi. Bu hakykatdan hem Isa Mesihiň bize şöhratyny görkezýän, onuň dünýäniň Halasgäri gudraty güýçlüdigini bize subut edýän şaýatlykdyr. Isa Mesihiň Ogluň ýaşar diýen wagtynda bu köşk emeldarynyň ogly sagalypdy. Bu haýran galdyryjy bir gudratly ýagdaý. Isa Mesih beýleki lukmandyr tebipler ýaly syrkawy baryp görmek, nähili keselligine kesellige uçrandygyny anyklamak ýa-da olara däri-derman bermek ýa-da operasiýa etmek ýaly zatlary etmek gerekligi ýokdy. Isa Mesih özi gidip görmese-de, hemme zady bilýärdi. Ýöne bir aýdan sözi bilenem şypa berýärdi. Bu taýda biz Isa Mesihiň hemmelerden tapawutlydygyny, gudratyny, aýratynlygyny görýäris. Isa Mesihiň aýratynlygyny, gudraty güýçlüdigini Onuň hemme zady bilip, aýdan bir sözi arkaly hem oglunyň şypa tapandygyny gören köşk emellary we onuň bütin öý-içerisi Isa Mesihe Halasgär we Rebbi hökmünde ynandylar. Bu köşk emeldarynyň Isanyň sözüne bolan ynanjy arkaly bu wagt olar diňe bir ölüm ýassygynda ýatan oglunyň diri galmagyny gazanman, bütin öý-içerisiniň ruhy ebedi ýaşaýşy berjek Halasgär Mesihe bolan imana eýe bolandyklaryny görýäris. Hakykatdan hem, Isa Mesih diňe bir ýer ýüzünde syrkawlara şypa bermek, jynlary, jyn uran adamlardan kowmak, açlaryň garnyny doýurmak, ýerdäki maddy bereketleri bermek üçin däl-de, ynsanlaryň ruhy azatlyga, erkinlige ýetmegini gazanmaga, olaryň kalplarynda olaryň Rebbi we Halasgäri bolup, olary baky ýaşaýşa ýetirmek üçin gelendigini ýatdan çykarmaly däldiris. Elbetde, ol syrkawlara şypa bermek arkaly we biziň dileglerimize jogap bermek arkaly hem özüniň şöhratyny, gudratyny bize görkezýär. Ýöne bulardan birinji ýerde Onuň bilen ýakyn aragatnaşygy, birligi we onuň şöhratyny agtarmak biziň üçin has wajypdyr. Haçan-da Oňa Rebbimiz we Halasgärimiz hökmünde ynananymyzda, Ol bize täzeleniş emele getirýär we durmuşymyzyň her bir ugrunda bize täzeleniş, täze ýaşaýyş berer. Ol bize bu durmuşda hem nädip Hudaýy we adamlary söýüp ýaşamagy we maşgalamyzda hem, jemgyýetimizde hem has peýdaly gowy adamlar bolup ýaşamagy bize öwreder we bize güýç-kuwwat berer. Isa Mesih gudraty güýçlüdir. Ol aýdan bir sözi arkaly hem bize şypa berip bilýär. Ol biziň durmuşymyzdaky hemme zady bilýär we öz islegi bilen bize şol maksadyna laýyk jogap berýär. Siz Isa Mesihi kim diýip kabul edýärsiňiz? Ony näme üçin kabul etmek isleýärsiňiz? Onuň diňe elini ýa-da özüni küýseýäňizmi? Ýagny onuň diňe bereketlerini, gudratlaryny, alamatlarynymy ýa-da Isa Mesihiň özi bilen bolan ýakyn aragatnaşygy, ol bilen bolan Birligi, ýakynlygy küýseýäňizmi? Gadyrdan ildeşim, Isa Mesihiň bu görkezen ajaýyp şypasyndan we oňa hakykatda iman edenleriň şaýatlygyndan sen hem onuň gudraty güýçlüdigine, Sözi arkaly hem şypa berjekdigine hem, bize günälemizden gutulyş berip, bize ebedi ýaşaýyş berjegiň Oldygyna düşünensiň diýip umyt edýärin. Bu gün bu köşk emeldarynyň özüniň hem, öý-içerisiniň hem oňa ynanyşy ýaly, sen hem durmuşyň täzelenmegi üçin oňa iman getirip, ony Rebbiň we Halasgäriň hökmünde kalbyňa çagyr. Ol günälerimiz netijesinde ruhy öli bolan bizi direlder. Bizi ilki bilen ruhy ölümden, ýagny baky Hudaýdan aýralyk bolan baky dowzah odundan halas eder. Soňra bolsa Ol bize, haçanda biz Ony kalbymyzyň we durmuşymyzyň merkezinde Rebbimiz, Halasgärimiz hökmünde goýanymyzda, kalbymyzyň ýaralaryna, ýykylan gatnaşyklarymyza şypa berer, bereket berer, syrkawlarymyza hem, Öz islegi bilen şypa berer. Her bir zady biziň ýagşylygymyz we şöhraty üçin, öz şöhraty üçin ulanar. Bu wagt bolsa, eger siz Isa Mesihi size ýaşaýyş berjek Reb we Halasgäriň hökmünde kabul etmek isleseňiz, onda ine bu sözler bilen Oňa ýüzleniň, Rebbim Hudaýym! Men günäliligimi boýun alýan we ähli eden günälerim üçin toba edýärin. Isa Mesih seniň Halasgär Mesihdigiňe ynanýan. Meniň kalbyma Rebbim we Halasgärim hökmünde gel. Meniň durmuşymy öz eliňe alyp, maňa gutulyşyňy ber. Maňa şypalaňňy ber. Meni tämizläp, täze ýaşaýşyňy berjekdigiňe men ynanýan. Bu gutulyşyň üçin meniň Reb we Halasgärim bolandygyň üçin Saňa ömür-baky minnetdar. Omyn. Eger siz bu sözler bilen Oňa ýüzlenen bolsaňyz, onda Ol şaýatlygyňyzy, Öz şaýatlygyňyzy başgalar bilenem, biziň bilenem Paýlaşyň. Eger siz syrkaw bolsaňyz ýa-da nähilidir bir ruhy ýa-da başga kynçylyklarda bolsaňyz we olardan şypa tapmagy we Hudaýyň sizi bereketlemegini isleseňiz, bu wagt meniň bilen bile Oňa garaşyp, dilegde Oňa Ýüzleniň. Rebbim Isa Mesih, Seň gudratlydygyňa, şöhratyňy, ýer ýüzünde hem alamatdyr gudratlaryň bilen, eden işleriň bilen, taglymatyň bilen aýan edendigiňe ynanýarys. Seniň biziň durmuşymyzda bolýan ähli zatlary bilýändigiňe we ýöne bir şypa beriji sözleriň bilenem bize şypa berip biljekdigiňe we bizi tämizläp, täzeläp, bereketläp biljekdigiňe ynanýaryn. Rebbim Isa Mesihiň adyndan şu wagt biziň gepleşiklerimizi görýän syrkaw ildeşlerimiziň Hudaýyň şöhraty üçin şypa tapmaklaryny, erbet ruhlaryň bolsa Isa Mesihiň adyndan şu gepleşikleri görýänleri taşlap gitmeklerini we Hudaýyň gudratynyň we şöhratynyň olaryň kalplaryna we maşgalalaryna gelmegini Isa Mesihiň adyndan, Gudraty Güýçli Rebbimiziň adyndan dileg edýärin. Rebbimiz Isa Mesih Öz rehim-şepagatyň, Merhemetiň, söýgiň bilen doganlanma we ildeşlenme şypalaňňy, bereketleňňi, parahatçylygyňy, şatlygyňy ber diýip, Senden dileg edýärin. Hudaýym Saňa baky şöhrat, öwgi we alkyşlar bolsun. Omyn. Eger siz şypa tapan bolsaňyz, Hudaýyň siziň durmuşyňyzda dileglemmiz arkaly görkezen gudratlarydyr alamatlary bar bolsa, biziň bilenem paýlaşyň. Bu wagt bolsa, Rebbimiz Hudaýyň merhemeti, söýgüsi, parahatçylygy siziň hemmäňiz bilen bolsun diýip, siziň bilen hoşlaşýaryn. Hoş, sag boluň!